Bugünki Jeleji Aşgabadyň bugünki gepleşiginde myhmanymyz Kerim Edagaýew. Özi şu wagt full stack developer. Bu gün bize AI ulanyp, ýagny AI-da chatbot, bot, chatbot diýilýär-dä, men ýalňyş aýtsam, Sizeden chatbot ýasama görkezmek üçin nähili toollar ulanyp, nirden nähili ýasamalyny. Men gepi kän uzatmaýyn. Gepi söz size berýän. Ömer daýy siz arkaýyn başlap bilersiňiz.
Bolýar. Hemmäňize salam ýene bir gezek. Bu gezekki Ýene AI machine learning sany hoş geldiňiz. Geçenede ýadyňyza düşýän bolsa biraz face recognition bilen baglanyşykly bir zatlar ýasap görkezipdim ýüz tanamak zat hakynda. Bu gezegem ýene şu AI-yň machine learning güýjüni şu wagtky döwrümizde nähili ulanýarlar, zat edýärler, şony praktika geçirmekde we siz bilen öz başdan geçirilen mönädip edilişini size görkezmekde nägilek aňsatdygyny sizem görersiňiz. Sebäbi häzirki etjek zadymyzda biz wapşe nol prosent kod ulanýarys, hiç kod ulanamzok. Diňe öz pikir edişimiz bilen öz nägilek diýen mental güýjümiz bilen nämäň nägilek boljagyny göz öňüne getirip, şony durmuşa geçirýäris we şeýdibem öz taýýar harydymyzy elde etmiş bolýarys. Ondan menem bir presentation mäzir bir jant.

Prezentasiýa başlamaka gysgaça bir mazmun şu taýda goýup geçjek. Iki müň on dokuzynjy ýylda Capgemini diýip bir UK firmasy bar. Şolaryň research instituty bar belli olaryň dünýä dünýä boýunça belli nemeleri bar. Her hili reportlar çykarýarlar her ýyl. Olaryň şol reportlara seredenlerinde çat-botlar ýagny çat assistantlar müşderileriň kanagatlandyrmagyny ýetmiş alty prosent ýokary galdyrypdyrlar. Bu näme diýmek? Çat-bot bilen bile gürleşýän ýa-da şo çat-bot bilen bile söhbetdeşlige girýän adamlaryň ýetmiş alty prosenti gowy pozitiw fidbek beripdirler. Onnoň indi o çat-botlary dewelop etmekde nägilikdigini görmekde-de bize Dialogflow diýen zat kömek eder. Dialogflow ady meňzeşrägemdir TensorFlow bilen gabatdaşrak. Şoň bu-da Google-yň bir produkty we esasanam çat-botlar ýasamak üçin ulanylýarlar. Çat-botlar näme bolýar diýseňiz, maşyn bilen interaktiw siz gürleşip bilýäňiz. Ýagny, siz çat-bota çat edişiňiz ýaly, siziň näme diýýäniňizi düşünýär çat-bot we şoňa görä size jogaplar berýär, şoňa görä äkşinler edýär we siziň isleýän zatlaryňyzy size edip berýärler. Indi, geliň biraz kontentlamada seredeliň. Şu gün biz opşem çat-botlara, çat-botlarda unudylýan Servislere, zatlara serederis, introduction deris ýagny. Soň dialog flow-a geçeris. Dialog flow-da nämeler bar, nämeler ýok, dialog flow-yň özi näme wapşe, ony geçeris. Ondan soň dialog flow-da işlejek bolsak, indi biz şu gün demomyz dialog flow-da etýäs, ony işlejek bolsak, dialog flow-yň içindäki käbir terminologiýalary bilmeli bolýarys. Olaryňam üstünden biraz geçeris. Gaty kän däl. Ondan soň, ondan soňam öwrenip öz live görnüşde öz gysgajyk bir chatbotymyzy ýasarys. Hani mene chatbotymy burger hakynda ýasasym gelýär göreleni. Bun burger bot diýip bir ýasajak bolarys. Bizden burger hyzmatlaryny bizden alar ýaly burger zakaz etmek üçin. bize kömekçi bolar. Geliň indi başlalyň. Chatbotlar bolanda, meselem, siz Eliza bilen tanyşdyraýyn. Eliza, bilşimiz ýaly, nemede iň birinji chatbot ýa-da NLP program bolup bilinýär. NLP näme diýmek? Natural Language Processing. Bu näme diýmek? Natural Language Processing bu özünde lingwistikany

Eliza-da bil birinji iň birinji Natural Language Processing Program bil neme tarapyndan döredilýär, Jozef Weýzenbaum tarapyndan müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda döredilýär Eliza. Asyl maksady bil psihoterapeut ýagny psihoterapeut eken, Eliza indi seň dertleňňi diňleýär, şoňa görä seň bilen söhbetdeşlik edýär, zat edýär we Natural Language Processing ýagny NLP ulanýar. öz nemesinde-de. NLP-iň esasy ulanylýan ýerleri, meselem, seň bilen ýa-da bir NLP maşyn bilen adamyň tekst şekilinde ýa-da voice şekilinde bir-biri bilen düşnüşmesi bolýar. Bir-birine düşnüşmesi, ýagny adamyň aýdýan zadyny maşynyň düşünmesi bolup durýar. Şoňa taryha gitsek, Eliza-da birinji chatbot diýip bileris. Indi chatbot diňe Dialogflow däl, mundan başga-da, meselem, käbir firmalar ýa-da deweloperler öz chatbotlaryny çaltrak deploý etmek üçin her hili soft as a service ulanylýarlar. Ine, gördügimiz ýaly, bärde dört sany esasy şu wagt marketdäki SaaS, Software as a Service, produktlar birinji görýänimiz çep tarapda ýokardaky bula Microsoft Bot Framework, Microsoft tarapyndan näme edilýär, hyzmat berilýär. Soň ortada IBM Watson bar. Bu adyndan bilşi IBM-iň assistant, ýagny chatbota ýasamak platformasy. Soňam Amazon Lex bar. Bu da Amazon-yňky. Soňam iň soňkam Dialogflow bar, biziň şu günki näme etjegimiz, praktik etjegimiz bilen Google tarapyndan näme edilýär, podýaşka edilýär. We ýani bizem jidiji bolup Google-y hemmämiz gollaýas we Google-yň has gowy produktlaryny ulanýas we ýene bir zat belläp geçsek Dialog Flow open open source däl-de näme 100% free Köp zatlary free plandan edip bolýar eger isleseňiz. Başga planlaram her requestine görä plan üýtgeýär. Şoň ýaly. Indi bizem dialog flow-a geçeliň. Dialog flow näme zat? Nähili nirde ulanylýar? Dialog flow esasan biziň işimizi ýeňilleşdirýär. Çat-bot ýasamak işimizi ýeňilleşdirýär. Sen oturyp birnäçe liniýalap kod ýazaňok ýa-da näçe müň liniýalap birhilek funksiýonlaryň zatlaryny ýazaňok-da, bu saňa interaktiw görnüşde aňsatlyk döredýär. Ondan şu gün biz meselem bir burger bot ýasar, şonda-da özüňiz görersiňiz. Meselem, Dialogflow-y göni öz saýdyndan girip ulanyp bolýar. Göni öz saýdyna girýäňiz, häzir girip görüň, şo saýdy ulanarys. Dialogflow ýene aýdyşymyz ýalak, Natural Language Processing ulanýar. we bize voice ýa-da tekst bilen datalary maşyn alýar we şolar düşünýär. Şoňa görä-de bize respons berýär. Indi biz Dialogflow ulanmana başlamazdan öň bir käbir zatlary bilmeli. Şu biljek zatlarymyzyň üstünde duraly häzir. Terminologiýalary. Terminologiýalarda bizde Dialogflow-da näme bar? Dialogflow-da agent diýip biz bir zady bilmeli, intent bar, entity bar, training phrase bar, context bar, knowledge base bar, soň fulfillment bar. Eger köpüsiniň adyndan hem görnüşi ýaly biz agent diýip esasan botuň özüne diýýäs. Soň intent, entity bilen hemmesi näder men bir birden bir slaýdda size görkezjek. Indi agent näme zat? Agent bil esasan Senädir, sizädir Tensor Dialogflow-da bir sany bot ýasasaňyz, şol siziň ejentiňiz bolýar. Ýagny end user diýdigimizem biz bolýarys. Adamyň bir bot bilen gürleşmegine, ýagny botuň özüne Dialogflow-da agent diýilýär. we ol userler bilen interact edýär. Yani end şu taýda end user diýdigimiz, ýagny biz bolýar, adamlar bolýar we bizden agent bizden gerekli zatny alyp, şoňa görä jogaplar berýär. Mundan başga meselem Dagdoksoň özünde eýýäm prebuilt agentler gelýär. köp içinde bar. Meselem, customer care agentleri bar, sales assistentler bar, weather agentler bar. Ýa gaty kän olar. Olary eger siz has çalt bir zat etmek isleseňiz, diýeli bir günde, iki günde bir öz çat-bodyňy ýasamak isleseňiz, içindäki pre-built agentleri ulanyp, käbir ýerlerini özüňize görä üýtgäp, üýtgedip, şonam öz biznesiňiz üçin ulanyp bilýäňiz. Mundan beýläk biz chatbotymyza käwagt agent zat diýeris, onsoň üçin kän agent zat näme diýip oturmaň, chatbot, agent ikisem sinonimrak diýip bileris. Indi intent. Intent näme diýmek? Bul adyndan hem belli bolşy ýaly, ýagny sinonim bolarok, sinonim bolup intention zat diýip hem diýseňiz bolar. Meniň, ýagny end-ýuzeriň, adamyň maşyny diýende şonuň maksadyny tapmak. Ýagny men meselem diýýän, şu gün howa nähilek diýemde, şo taýdan eýýäm gün düşünmeli. Meň üçin maňa şo taýda gün howanyň jogabyny bermeli. Meselem, şu gün diýeli Nýu-Ýorkda howa nähili? Şo taýda gün maňa howanyň derejesini şo sözlemden, söz düzümlerden şu gün howa nähilek şo taýda Şu gün howa nähili diýeňde, kän düşünmänim biler. Ýa-da eger siz bellemedik şu gün howa nähili, ol sizden niräň howasyny soraýaň diýip biler, eger bellän bolsaňyz. Ynam, aýtsaň, şoňa görä şo ýeriň howasyny çykaryp bilerin. Esasy maksat, intent bolanda, biziň maksadymyzy düşünmesi. nemäniň agentiň nemäniň botuň çat botuň meselem ýene bir meselem bereýin siz meselem bir sanaw nahar zakaz etjek bolýaňyz şu taýda size nämeler gerek ýa-da size recommendation berip bilýär zat edip bilýär menýuny görkezip bilýär şolaryň hemmesi siziň maksadyňyzy düşünmesi internetde bolup geçýär soň entity entity näme diýmek bu käbir spesifik datalary, meselem, sen diýen, ýaňy aýtdypdyma, meselem, şu taýda beripdir, car intent added as an intent, meselem, diýeli, şu maşynyň reňki nähilek ýa-da men maşyn alasym gelýär diýeňde, şu taýda maşyn bir entity bolýar. Entity ondan soň käwagt system entityler içinde köp bolýar. Käwagt siz ýazaňyzda bir göreris. Sistemiň özi meselem meniň adym Kerim diýseň, şo taýda Kerim göni atdygyny özi entity edip belleýär. System entity ýa-da system person ýa-da name diýip belleýär. Ýa-da web saýtlaram şon ýaly köplenç bilinýän zatlary özi entity bolup belleýär. Entity diýmek biziň şu söz düzümimizden käbir belli gerek datalary çekip almasyna diýýär, käbir belli nokatlary. Şoňa görä-de biz jogaplary çykarýas we şuňa meňzeş zatlary ýerine ýetirýäs. Mundan başga training phrase bar. Training phrase adyndan hem belli bolşy ýaly, chatbota biz meselem user, ýagny biz näme diýip biljegimizi girýäs, meselem, şu gün şu gün howa nähili ýa-da howa gowumy ýa-da howa maglumaty, ýagny bir zady aýtsaň biz birnäçe görnüşini ýazyp bilýäs, sebäbi her adam bir şekilde soranokda, her kim herhilek soraýar. Şonuň üçin hem biziň botumyz şony bilmeli.

Meselem, bir bina göz öňüňize getiriň, binanyň bir girişi bar, girişinde security dur, soňam bir çykyşy bar. Ondan ýaňky intent diýdigimizde, intent maksadymyz-a biziň şo bina bolsa, o kontekstimiz hem bolsa, sen şo

Active and the one of them is used to match the next intent. Ýagny, bir intentden başga intente, meselem, sen diýýäň, bir intentden başga intente geçeňde kontekstden üýtgemeli bolýar. Onnoň kontekst bilen kelläňizi garyşdyryp biler. Häzir ýöne praktika geçemizde biraz has giňişleýin düşünersiňiz. Knowledge base, bu näme diýmek? Knowledge base özünden hem Bilnişi ýaly, bir sanak informasiýalaryň hemmesiniň toplanan ýeri we biziň botumyz, ýagny ejentimiz şu taýdan datalary alýar-da, öwrenýär. We sen haçanda şo, meselem, diýeli, customer say, meselem, bankda diýeli, Men diýýär, meselem, kredit kartlaryň, ýagny kredit almagyň nemelerini bilesim gelýär diýýär, şertlerini bilesim gelýär diýýär we her bankyň hem öz knowledge base bolýar we şu taýdan müşderiniň beren soragy, meselem, kredit kartlaryň, kredit almagyň şertlerini Şu knowledge base-iň içinden çykaryp saňa berýär, görkezýär ýagny end user-a. Meselem knowledge base-ler her hili formatda bolup bilýär, txt, pdf, csv, ýagny excel formatda. Hepsi bolup bilýär. Muňa başgaça training dataset hem diýsek bolar, machine learning terminleri bilen gürlämizde. Başga mundan soň meselem frequently asked questions lar bardyr. Bilýän bolsaňyz köp web saýtlarda, ýagny eger serwis berýän bolsa köp web saýtlarda frequently asked questions bolýar, FAQ diýip hem geçýär. Şonam meselem şony database-den ýa-da training dataset-den, knowledge base-den alar ýaly edip FAQ bot hem ýasap bolýar. Ýani esasy şon ýaly ekzempler hem bar. Mundan soň iň soňky ha bu barada näme eger soraglaryňyz atlaryňyz bar bolsa ber beriň menem näme wagtynda jogap berjek bolaryn Myradym maňa kömek eder Myrad kä wagt özüň soraglara zatlary çykaryp meni düzürip sorap bilersiň eger seredýärlerde soraglara zatlar bar bolsa Hawa elbetde kommentlere sered otyryn şu wagt eger sorag zat gelse hökman.
Soň iň soňky nämämizem fulfillment fulfillment näme diýmek agentiň bize has dinamik jogap bermesine degişli meselem diýýäň sen Şuny diýse şuny jogap ber diýip bilýäň. O eýýäm statik bolýar, hemme zat belli. Fulfillment-de sen näme edip bilýäň? Has dynamicly edip bilýäň. Sen, meselem, sen API diýip bir zat bar. API, API näme diýmek? Köp bilençli web API-ler bolýar. Siz şu API-ä bir zat post edeňde, saňa şoňa görä jogap berýär. Webflow nämede? Dialogflow-da API-lara webhook diýipdirler. Ýagny webhook hem men gözleşdirdim weli soňky döwürde täze-täze ulanmana başlandy. Ýagny API-iň web API-a webhook diýip at berýärler täzeçe, gysgaçasy. Soň diýeli API bilen meselem username ýa-da men useriň adyny zadam iberdim. Diýeli ýa-da meselem şu gün menýuda näme bar diýip bize iberýär. Aňyrdanam fulfillment-da database-den meselem menýunyň suraty gelip, menýudaky zatlaryň suraty, ady, praýsy biz hemme database-den getirip görkezip bilýäris şu çat-botuň öz nemesinde we dewelopperlar öz kontentiňizi, öz çat-botyňyzy has dynamic etjek bolsaňyz, fulfillment zady ulanmagy maslahat berýän. Ýöne biz bu gün kän fulfillment-e girmez, sebäbi bir biraz kod kod bir zat etmeli bolýar, back-end-ini düzmeli Node.js-de ýa-da öz islendik emegiňizde, ondan soň Google Cloud platformdan serwis akandyňyz etmeli. Ýa bir topar zatlar bar. Ony nesip bolsa öňümizdäki günlerde bir ýene bir görüşme, ýene bir webinar edip bilsek, şolarda görkezmegi niýet edýäs. Mundan soňam ýuwaş-ýuwaş görübereris. Şunuň üçinlik bilen hem Näme gutardy? Dagdag flow daky biraz introdaction gutardy. Dagdag flow näme? We käbir konseptleri gördük, terminologiýalary gördük. Indi dagdag flow has giňişleýin düşünmek üçin geliň indi dagdag flow-yň nemesine geçeliň. Interfeýsine geçeliň nägilek zat. Göreliň. Şuny ýaly. Indi, Dialogflow-a gireňizde, siz birinji bilen şuny ýalak bir Dialogflow dot cloud dot google dot com şundan gelseňiz göni Dialogflow-yň bir nemesini görersiňiz. Indi biz bu näme ýasaýas? Ilki bilen login etmeli bolýaňyz. Gmail akkauntyňyz gerek bolýar. Köplenç Gmail akkauntyňyzdan login edeňizde Size şeýle bir Dialogflow-yň user interface açylýar. Bärde Get started diýseňiz-ä, size bärde Dialogflow-yň hemme dokumentationlary berýärler. Meselem, şu Dialogflow CX Customer Experience şul täze geldi. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, görüp öwrenip bilersiňiz. Mundan başga-da, geliň indi biziň dazoksowmuzda Create Agent. Görşüňiz ýaly, şu wagt hiç hili agentimiz ýok. Ynha, çep tarapda Sidebar-da, menýuda indi biziň actionlarymyz, zatlarymyz bolup geçýär. Biraz ulaldyň. Indi, geliň indi bolsa biziň birinji agentimizi, ýagny botymyzy ýasalyň. Şu taýda botymyza at bereliň. Aýdyşymyz ýaly, biz bu gün bir Näme diýipdik? Hä, burger näme etjek bot ýasalyň diýipdik. Geliň botumyzyň adyny bot burger diýelim. Ýa-da burger bot. Burger bot. Okay. Indi bärde ýene bir zat goýup geçjekdim. Default language saýlap bilýäňiz. Şo default saýlamasaň iňlisçe bolýar. Time zone-yňy saýlap bilýäňiz. Bu bärde Google Project-de goşup bilýäňiz. Google Project-de bu diýşim ýalak näme üçin gerek bolýar eger kodda adyllanyp we dynamic content etjek bolsak. Indi bot burger munda bärde görşüňiz ýalak biz ýasadyk. Indi görşüňiz ýaly ýaňky aýdýan zatlarymyz, intentlerimiz, entitilerimiz, knowledge base, fulfillment we integration, training, şularyň hemmesini, hemmesini bolmasa-da köpüsini häzir biz elden geçireris. Intentler nämedi? Maksadymyzdy, biziň aýdan zatymyz, maksadymyz näme etmek? By default,

Diýip, biz bärde responslar goşýas. Şu taýda çep tarapda bärde siz göneýem öz botuňyzy try edip bilýäň. Meselem, Hi diýemizde, Hello, how can I help you? Eýýäm bul greeting welcome intent bolup gidýär. Eýýäm özünde predefined gelýär. Soň mundan başga ýene bir intent body, default fallback intent. Bul näme bolýar? Haçanda aýdylan zada bot düşünmese, default fallback intente gelýär. Meselem, try edip göräýeli we what is weather today? Can you say it again? Ýagny biziň botumyz düşünmedi sebäbi howany zady aýtjak hiç hili bizde entek intent ýok, entity hiç zadymyz ýok. Dogry. Indi Ýuwaş-ýuwaş intentlere geçip, biziň botburgerimize başlabereliň. Meselem, bärdäki ýuzeriň diýip biläýjek zatlara biziň nämäniň üçin emmesem bolýar, Hi, Hello, Hello, Greetings, bla-bla-bla. Soň biz bärde özümiziň nämämizi üýtgedeliň. Sebäbi biz bar hello how are you doing diýmesi gowy däl sebäbi biz eýýäm bot e, burger botumyz ýasaýarys biz e, o salam berende eýýäm diýjek bolýarys ki e, hoş geldiňiz meselem restoranyň ady näme kömek edip bilerin ýa-da meniň adym burger bot we näme kömek edip bilerin şonuň ýaly hawa
Satya eger mümkin bolsa biraz ekrany ýakynlaşdyryp bilsek. Telefondan görýänler üçin kiçiräk görünýärmiş. Chat bolsun, existing website-den ýerleşdirip bilýäsmi? Hawa.
Mümkin, öňňalaklat. Şu wagt gowdur diýip bend edýän. Soň eger gowy da bolsa ýene kommentarlarda ýazaryň. Hawa, nirde galypdyk? Welcoming intent.

Welcome to Burger Place. Nämämiň ady? Burger satýan ýeriň ady Burger Place bolsun. Uh, my name is Burger Bot. Burger Bot. Ondan soň ýene bir Respons goşaly. Bi men şuň dowamyny goşup goşjak däldim. Mundan soň ýene bir zat diýer ýaly eden. Eger-de men häzir şu taýda text responsyň yzyny goşup gitsem, bu jogap berip biljek possible nemeleri. Meselem, bärde başga zat diýsem, meselem, men imенно şuny diýmesini isleýän birinji gezekde, ondan soň başga zat diýsin. Can I help? Dogry. Şunu edemizden soň save edýär. Bärde save tikorka save etme unutmaň sebäbi save edenimizde ýani biziň botumyz train edip başlaýan agent training completed. E, agent chatbot öz özüni train edýär. Siz bärde işlädiňiz arkadaky machine learning hemme zady siziň üçin ýerine ýetirýär. Görşüňiz ýaly şu adyça biz hiç hili kod işlä ýazmadyk. Indi geliň bärde hello diýip göreliň. Görşümiz ýaly Hello Welcome to Burger Place My name is Burger Bird How can I help you? Dogry. Indi biziň köp zadymyz boldy. Köp zadymyz diýip hiç zat bolmady. Diňe bizi greet edýär, welcome edýär. Geliň indi bolsa täze intent döredeliň we intent näme bolsun? Birinji bilen delivery edip etmälimiz soraýarlar käbir meselem biz şuny döredemizde çat botlar ýasamyzda çyn durmuşdaky bolup biljek öz nemäňize öz hyzmatyňyza bolup biljek zatlary görkezýäňiz meselem bir restoranyňyz bar bolsa çat bot ýasamak isleýän bolsaňyz Meselem, size jaň ederlerinde nämeleri soraýan bolsaňyz, çat-botum size jogap ber jogap bermeli bolýar. Meselem, delivery, dostawka edýäňizmi? Ýa-da menýuňyzda nämeler bar? Ýa-da göni çat-bot göni zakazam alyp bilýär şo taýda. Indi biz bir-birden şolary häzir dörederis. Birinjiden intentimizi döredýäs. Intent name, şu taýda intent name-de biz home delivery diýeli. Ýagny dostawka. Save etdik. Indi ýuwaş ýuwaş görýänsiňiz muň özi bärde bize trading phrase goşmagymyzy ýada action ýada responslary goşmagymyzy maslahat berýä. Bizem ýuwaş ýuwaş meselem sorap biljek zatlary home delivery intentini neme edip biljek sorap biljek zatlar näme bolup biler. Meselem What are your delivering times diýip bileris. Ýagny näçe aralygy dostawka edýäňiz ýa-da dostawkaňyz hiç barmy? Şon ýalak diýilýän zatlary biz häzir ýuwaş-ýuwaşdan home deliverymize goşarys. Indi training phrase birinjiden goşmaly zadymyz userler näme diýipdirler. Birinjileriň basic home delivery Diýip ýüzlenme goýaly. Chatbot, ýagny öýe daşlap gidýäňmi diýýär. Soň, mundan soň opening time diýip bileris, açylýan wagtlary. Mundan başga näme diýip bileris? Timings. Useryň diýip biläýjek hemme zatlaryny biz şu taýda görkezmeli. Şuda biziň botumyz Şoňa görä train bolar ýalyk. Ýa-da delivery ýa-da do you do delivery. Mundan başga ýa-da sagadyny ýa-da meselem deliverlaňyz siz belli bir sagatdan soň edýän närseniz. Do you deliver? Bolup biljek real case ssenariýalary şu taýda görkezýär sadece. When do you deliver? Dogry. Ýa-da sorag däl-de, göni please deliver diýsegem bolar. Başga näme bar? Closing time biziň skedulymyzy öwrenjek bolsa. Aý garaz, şeýdip biz köp zatlary goşmaly bolýar. Ýa-da will you deliver bolýar. Düşünýän aljak. Internetlerimizi girdik. Dogry. Indi internetimizi giremizden soň biz responslarymyzy goýaly. Näme diýip jogap bereli? Diýeli burger place is open meselem näçe çelle açyk bolsun?

Dokuzdan to dokuza ýa-da ona diýeli. Ondan bärden However, ne biziň deliverymiz, eger biz 9-da işläp başlaýan bolsak, häzir biz

Dogry. Indi bärde responsymyzy goşduk. Save etýäs. Intensivit. Häzir siz muň gowy tarapy göni üç taýda ya agent is training and training başlady. Gowy zady göni üç taýda öz ýasan bodymyzy train edip göni görüp bilýäs. Näli jogap berýär, näli işleýär. unpainted bolan bolsa deliver aha Google Play is open weekdays from however we only deliver until 21 dogry inni mundan başga biz ýene-de bir intent goşalyň mundan soň näme sorap bilerler Tentlerde ha näme sorap bilerler? Ýagny bu gün special bir zat barmy? Ýagny bu gün üýtgeşik näme zat bar? diýip sorap bilýärler biziň maslahatymyzy almak üçin. Şonuň üçin hem intentleýimize specials diýeli. Specials diýip bir intent döretdik. Indi userlaryň sorap biljek zady. What is the best diýip bilerler meselem. ýa-da What do you have? ýa-da What is fresh? Köpler köpler soralýar soraglar. What is fresh? Uh, what's good? Bula ýan formy siziň uh, imaginationyňyza bagly zat, user'yň sorap biljek zatlary. Is there anything new? Biziň maksadymyz şu taýda bollukça köp meselem bermek. Soň şu taýda görşümizden üýtgeşigem edip soraýanda şu intentdigini bilip şoňa görä jogap bermesi üçin biziň iň azyndan köpräk zat girmegimiz maslahat berilýär. Ýa-da do you have any spare shoes today? Başga näme bolup biler? Daily, a, today diýdiňiz welin, today diýdik welin şu taýda eýýäm şunuň date and time-dygyny bilýär özi göni we biz eger islesek şuny registrasiýa ýa-da zakaz zat alamyzda Funksiýony ulanyp, şuňa meselem şu günki zatlary çykardyp bilýäs. Gaty muň görşüňiz ýaly bärde her hili currency we adres we city we url we music genre we hemme zat bar, köp zat bar.

Any specials. Muny eýýäm görşüňiz ýaly, bäd eger şuny ulanyp biz action bir zat etjek bolsak, bunu ýene todayň nemesi bar, ýöne biz bunu e, bunu etmeris. E, biz indi response şekilinde näme etjek bolýarys? Özümize hem özümiz öweli Hemem userimizi bizden zat soranlary ýol görkezeliň. Diýeliň there is always something special in burger place diýip bileris. There is always something

into our menu on web saýtymyzyň adyny goýup bileris biz bärde. Meselem, bir çyn web saýtda men option uydum etdim. burgerplace.com and tell me what you'd like. Soňundan hem smaýlyk goýun olara şeýle. Botumyz has biraz interaktiwny bolmasy üçin. Biz bärde useri burgerplace.com-a ibermän şu günki specialymyzam çykaryp bilýärdik. Meselem şu taýda. Göni şu günki specialymyzy çykaryp bilýäris. Bileýäm, ýaňam aýdyp geçdim. Has dynamik şekil bolýar we biz munuň üçin öz menýumyzy arkada zatda döretmeli bolýarys, her günüň speciallaryny, zatlaryny bellemeli bolýarys we şu taýda, meselem, biz gowy şekilde suraty, aşagyna praýsy, ingredientlary, zatlary hemmesini çykaryp bilýäris. Ýöne biz muny öňümizdäki sanlara goýalyň, sebäbi biz şu günki üns berýän zadymyz hiç hili kod ulanman we ýaňy başlaýan ýa-da kän tehnologiýa bilen kän ussat ussatlar bolmaýanlar üçin aňsatlyk bilen öz çat-botyny ýasamaga kömek edýär. Şonuň üçin has giňişleýin ýa-da kodlamalary biraz öňümizdäki sessionlarda goýup bileris. Diýýäs. Indi muny save edýäs. Intensiv save etmek hiç haçan unutmaň. Eger ýatdan çyksaňyz, soň hemme zady täzeden ýazmaly bolýaňyz şular hemmesini. Şu adam agentimiz e, train edip otyr we meselem al deliver diýemizde ýa-da diýeli any Specials today. Na. Görüşüňiz ýalak. There's always something special. Eýýäm intent bilen bilen haýsy intentdigini aýdýar bize. We actionlary hiç hili ýok. Soň parametrleri görüpdir. E, meselem şunuňkyny bärde gün şunuň e, datasyny zatyny bize berýär. Indi gelin indi bolsa

Meselem, entitlarda näme bolup biler? Entitiň adyna burger, indi biz burgerlere geçdik-de, burgerlerde nämeler bolup biler? Burgeriň toppingleri bolýar. Burger toppings. Save. A, value-da girmeli bolýar. Meselem, user bize all toppings isläp biler. Sinonimlerim näme diýip biler? Ýa-da all tokens diýmäne ýaltanyp all diýip biler. Ýa-da everything diýip biler. Everything. Başga näme diýip biler? Başga näme topingler bar? Siz hem kommentde ýazyň näme topingler atlan, da topingler kelläňize gelse. Kukumber we başga kukumberiň sinonimleri bolup biler. Slice. Slice. Onu kukumberiň özünde admini onu hem sinonim edip goýýar. Biz entity näme üçin edýär? Haçanda User şulary diýende çadymy düşüner ýalak biz sinonimlerem bermeli bolýas. Mundan başga extra cheese diýip biler. Extra cheese. Sinonim bolup bolup double cheese hem diýip biler. Başga extra cheese. Extra cheese özüne goşdy. Ondan soň şular Ýene näme goşup bileris? Patty, extra patty-ni goşup bileris. Ýagny ýene bir çörek zat isleýän bolsa. Muň içine double patty girýär. Ýöne näme bolup? Başga näme gelip biler? Extra patty, double patty. Mundan başga ýaşyl bir zatlar lettuce isläp biler.

Mundan başga topinglere goşduk. Agent trading başlady we siz arkaýyn botuňyzy ýene trained başga zatlar goşmaly bolýar. Indi entity ýene bir entity goşalyň. Burgeriň içine goşduk. Indi burgeriň çörekleri bolup biler. Burger Buns ýa-da Bun Options diýeli. Ýaňky sebäbi Myrjamynyň sebäbi burger toppings muna diýdik. Indem mawa. Create entity. Bun options. Buna nämeler girip biler? Bulara multigrain. Soň näme girip biler? White. Yani ak çörek. Buna başgaça normalam diýip bilerler. Whole wheat. Münýalakdyr görnüşem bar.

Geleliň internetlerimize indi special'lary sorady, howundylar edip etmeýämiz sorady. Indi geliň indi bolsa zakaz almak nemesini user bizden zakaz isleýär. Şony ýerine ýetireliň. Muňa-da adyndan özümiz aňsat boluşýarlyk placing orders diýip ses bereliň. Na entity'larymyz eýýäm bärde bar, ýaňky döreden entity'larymyz şu taýda connected.

Soňundanam bize at goýsak, at bärde şu ýanky biziň bellän variablemyň şekilinde ýa-da biziň entitymyzy şu şekilde görüp bolýar. Buram burger toppings durady, soňam bun options durady. Bulaň ikisem is list. Is list näme diýýär? Check the box getting list of values from corresponding parameter diýýär. Dogry value entity inni. Bärde bizden näme sorap biler? Şu taýda prompts for actions and parameters. Muňada näme diýip belläli? Birjigem. Myrat soraglar zatlar bar bolsa arkaýyn neme eder.
Şeýle-de bir sorag bar. Chat bot third party solutionlar bilen integrate edip bolýarmy diýýär. Ýaňy
Ýowa bolýar. Bir gaty köp görnüşleri bar we gaty köp zatlary bar, usullary bar. Meselem, Landbot Landbot IO diýip bir görnüş bar. O has interaktiw ýa-da has dynamik bir şekilde edip bolýar. Third bot başga ýene nämeler bar? Communicate diýip bir ýene bir chatbot ýasalýan bir platforma bar. Şoň bilen integrate edip bolýar. We mundan başga-da gaty kän ýollar bar integrate etmegiň we o gaty Dialogflow hem köp third party nämeler neme edýär, podderşka edýär we köpüsinde Dialogflow ulanyp bolýar çatbot ýasalýanda. Sebäbi çatbot, Dialogflow çatbot ýasamakda gaty öz adyny goýan we belli köp ýerde ulanylýar. Gowy we şular hem bir zat bolmaýar, düşünmedim näme diýenini.

required bolmaly. Şu we place orderlarymyz order aljak bolsak biz nämäni burger toppings bilen bun optionsy bilmeli bolýar. Parametr name bärden göni burger toppings edil öz adyny bereli bärde bun options ondan valuesyny hem biz e, dollar sign bilen bellemeli bolýar edil öz adyny goýalyna burger Toppings. Ondan soň ban options. Okay. Doğru. Indi bundan soň

Meselem, I want to order a burger, meselem. Diýip biläýjek zatlar. Ýok, burger bärde person däl, bize gerek däl. Aýyrýas. Özi neme etjek bolýa tanap tamlajak bolýa I want to order a burger diýende. Ondan soň näme tanlap bileris? Burger delivery. Bu eger burger deliver diýse, eýýäm bizden burger topping bilen bun option soramaly bizden. Soňam Şu häzir men size görkezjek. Şu taýda meselem näme diýip biler başga I want a burger, I want to order burger ýa-da order burger diýip bilýäris. Indi biz şu taýda Ýa-da göni eýýäm biziň ýaňky bellän zatlarymyzy tomato diýip bellesek, eýýäm göni tomato-myzy çykarýar biziň ýaňky bellänlerimiz. Bir bärde özem edýär. Biz özümiz etsegem bolýar. Further name must be unique within the action diýýär. Okey.

Ýa-da wire diýip durun. Wire-em, wire şu wagt şu taýda ünslerim bolsaňyz ýalňyş ýazdym men. White boljakdy ýa-da wit boljakdy. We gon sebäbi şondan hem gon özi şoň ban optionlygyny belläp, özi şoňa ban option diýip bir entity-sini berdi. Başga näme diýip bilerin? Double tap'i Double tap'i Mundan başga näme diýip bolýar başga? Eee Burger. Indi biz şu talep şular bize hökman gerek. Biz zakaz aljak bolsak. Indi biz burger toppingsymyzda biz diýeli burger toppings şu taýda şu burger toppingi aýtdy. Meselem lettuce ya-da tomato diýdi. Şondan soň bizde nämeler gerek bolup durýar? Meselem

Mesela näme we onions, tomatoes, kukum. Cucumber, başga näme goýupdyk? Double Ee, double cheese we şuňa meňzeşler. Hmm, göni bärde öz ýazýar. Ondan soň ban optionymyzda näme gerekdi bize? Ýaňkyda What buns would you like? Burger. Burger. We have have freshly baked diýip bileris. Ýa-da täze çykan diýip bileris.

Ondan soň bu ýerde respons. Indi biz respons goşaly näme diýip jogap bermeli bot bulara? dan zakaz alandan soň dan your Burger with Indi biz dialog chat botumyz bize biziň öňki aýdan zatlarymyzy yzyna gaýtarmak üçin dollar sign ulanýar. Ýagny şulamyzy meselem what toppings ýa-da what bun options do you like diýende meselem men toppinglarymyz meselem in

Dogry. Soňam placing orderimizi save edýäs. Indi biz görnüş taýda agentimizi Test edip göreliň. Ýagny save etdik. Hä, indi şullyk bilen biziň e, burger botumyz taýýar diýip biler. Gaty mini e, bot boldy we etýän işem burgerleri zakaz almakdan haýsy toppingler gelip. Indi biz integrationsda görşüňiz ýaly e, Ynha, ýaňky sorap otyr third party zat diýip. Şoňa ynha has takyk jogaplary şular bolup biler. Meselem, muny Google Assistant bilen baglap bolýar, bir. Ondan soň muny telefonlaryňyza messaging, meselem, telefona obyçny sms ýazýan şekilinde bir bot baglap bolýar. Twilio zat bar. Ondan soň göni webiň içinde baglasaň bolýar. Messenger Facebooka baglasaň bolýa, Hangouts, Slack, Telegram, Line, Kik, Skype, Spark, Twitter ýagny görşüňiz ýaly ulanylýan köp ýerlerde muny integret edip bolýa. Bize gerek zady meselem ýaňy birem sorapdy taýar botumy men şuny taýar etdim. Indi men şuny öz web webini ulanyp bilýän diýsem web demony aktiw edýän. Onda göni şu taýda biziň göni linkini berýär. Ram öz web saýtymyzda göni şu taýda iframe-ni goýup aýdyp bilýär. Göni şu taýda gitsek, eýýäm meselem ýaňky burger botymyzy bize şuny ýaljak bir interaktiw şekilini çykaryp berdi. Hello. Ýöne duruň bir minut. Biz muny save etmelidik. Aha, hello, how can I help you? Muny biz biraz muň bir integration olmasyna wagt gerek öýtýän, sebäbi e, doly train edip ýetişenok ýa-da doly train edip ýetişmedi. Şu taýda webimize ýene bir gidip görsek. Aha, indi näme edip başlady? Hello, welcome to Burger Place. My name is BurgerBot. Soňam how can I help you? Nä getirmedi bärik bilemok. Näme üçin? Biraz zatlar bolýar. Mesela bärde how can I help you diýerdi. Ondan soň want to order burger. Ne görüşüňiz ýaly, I want to order burger diýemizde, what toppings would you like diýdi. Göni ýem placing order entitymyz, ýaňky üçdaýdaky placing order entitymyz. Ondan soň Bärde bizden soraýar what toppings do you like diýip soraýar. Toppinglerimizde nämesi bardy? Tomato and double cheese. Meselem geliň cheese-e ýalňyş ýazyp göreliň. Ýa-da şeýle. What bun would you like? Whole grain.

Gurultaý zopunyndan görşümizdeläk biziň şu ýaly çat-botumyz öz treýn edişimize görä biziň hemme soraglarymyza, zatlarymyza jogap berip bilýär. Indi şunluk bilen biziň çat-bot Dialogflow adymyz şundan ybarat. Eger-de siz öz botuňyzy, çat-botuňyzy treýn edip öz web saýdyňyzda ulanyp ulanjak bolsaňyz şun ýaly köp funksionallaryny özüňiz gözleşdirip bilersiňiz. Maslahat berýän, maslahat berjek sorsumam Dialogflow-yň öz dokumentationyny okap bilersiňiz. Ine şu taýda Cloud Dialogflow Docs-da köp zady dokumentation üçin hemme zadyny tapyp bilersiňiz nädip ulanmalysyny. Ondan başga nämeler bar bärde? Ýene bir belläp small talk diýip bir zady bardy şunuň. Small talk näme edýär? Small talk-ty activate etsek, Bleýem öz ýaňky pre-trained agent ýaly taýýarja göni simple conversation-lar edip bilýär. Meselem, how are you wonderful or thank you for asking. Enable, şunu enable etsek, small talklary bize yerine getirip bilýär. Meselem, about the user confirmation, şoň ýaly zatlary. Meselem, train edip boldy. Meselem, geliň barlap görelim. How are you? Doing great thanks. Şoňa görä jogap berýär ýa-da who are you diýip göreli näme üçin jogap beripka. Think of me as a virtual agent. Yani simple dialoglar zatları şu small talk'un içinde biz enable etsek, rad etýär. Soňam görşüňiz ýaly dialog for free Ýöne eger siz upgrade etmegi düşünýän bolsaňyz, bärde biziň ulanýanymyz şu wagt hemme zat köpde unlimited, ýöne essential editionda hemme zat ter requestiňe görä, meňki current planym şu wagt trial edition, Soňra Essential Edition aljak bolsaňyz, her text request-iňe görä nol nokat nol nol iki sent alýan eken. Her audio, on bäş sekuntlyk audio üçin nol nokat altmyş bäş alýan eken we telefona nol nokat nol bäş alýan eken. Şuny aljak öz plany bar. We Myrat şundalyk bilen şundan ybarat, şeýlelik bilen we gadyrly diňleýjilerimiz, jidi çyn diňleýjiler hemmäňiz Gowy bir zatlar öwünersiňiz diýip umyt edýän. Sorlaryňyz, zatlaryňyz bar bolsa arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Şu wagt ýa-da maňa göni ýazyp bilersiňiz. Nesip bolsa öňümizdäki sanlarda eger edip bilsek, mümkinçiligimiz bolsa has çat-botymyzy bir dynamik şekile getirip bileris. Diýeli, bizden menýulary soranda, göni databeýsden menýulary search edip biler. Meselem, naharlaryň suratyny, praýsyny, içindäki ingredientleri göni şu taýda owadan surat şekilinde, kart şekilinde çykaryp bize görkezeler edip bolar. Oň üçin başga bir gün näme edip bileris, aýyryp bileris. Ýöne ol biraz kodingi zat eýýäm eksperiensi bolan adamlar üçin JavaScript-den biraz JavaScript-iň nämedigini bilýän adamlar üçin ol has aňsadrak geler. Ondan başga-da şular ýaljak. Myrat sen nähili gördüň özüň?
Gowy ýagny men aslynda koding däl bir zada garaşýan aslynda sizem aýdypdyňyz kän koding dälde esasy şular ýaly taýýar bir zadyň üstünde işlemek bolar diýip. Maksat gowy eken ýagny We nemäni hem aýdyşyňyz ýaly, soňky JavaScript-de ediljek coding partyny hem edip bileris nesip bolsa, soňky gepleşiklerde onam görüp bileris. Ýa gowy boldy, men näme bilenin olar ýaly bu ýerden taýýar ýasap beýdip web saýtlara ýa-da messenjer zatlary çenli integrate edip bolýan bolsa gowy zat ekeni bilemokdym. Köp sag boluň we käbir Soraglar we alaý gutaransoň sora sorasym jogap bererimkä diýýär we başgalam soranlar boldy ine şular ýaly käbir soraglarym bardy özi bilen habarlaşyp bilerinmi diýip instagram linkedin zatdan.
Bar bar ýutubda deskripsion aşagynda ýazyp duraryn kady diýýär meň linkedinimi zatym şondan arkaýyn özüňiz maňa neme edip bilersiňiz ýutup bilersiňiz.
Ýöne nesip bolsa, bravo diýerler, köp sag boluň diýerler we öz aralarynda gürleşip duranlar bar eken.
Dogry. Aý, işler gysanýarlar diýip umyt edýän, bir zatlar öwrenesiňiz diýip umyt edýän we indiki sanymyzda bu öwrenen zatlarymyzy has berkidip, has interaktiwnyý bir şekilde ýasap, her hili, meselem, third party solution-lary integret edip bileris. Meselem, näme edip bolýar? Diýeli, event registration-a. Şeýle meselem, web saýdyňda forumlara zatlary goýman, meselem, foruma zadyň ýerine çat-bot alyp bilýäň, çat-bot goýup bilýäň. Çat-bot senden hemme gerek informasiýany soraýar. Meselem, event registration etjekmi diýýär. Hawa, onda adyň, familiýaň, plan-plan hemme zadyňy berýäň. Göni şo taýda seňkini alýada Google sheet-de integrate edip bolýar. Göni Google sheet-de seň öýem nemäňde web saýdyňdaky registrationlar, event registrationlar göni web sheet-iňde görüp bilýäň. Meselem, kim ady, familiýasyny alyp bilersiň, nomerini alyp bilersiň, emailini alyp bilersiň, özüňe gerek zatlaryny.
Gowy eken. Google form. Ýa-da. Ýa-da.
Ýa-da meselem sales assistant hem edip bilýär meselem diýelik bir sany satyş etjek bolýaň we ondan soň saňa diýeli eger fir nemeler satyş etjek biri firmasy uly bolsa diýeli priority uly bolýar-da ondan soň bot humana handover edip bilýär. Diýä häzir bizden sebäbi bot biraz meselem diýeli firma on ýada on bäş adamlyk bolsa bolýa bot ýerine ýetirer eger firma iki ýüz elli ýada bäş ýüz ýada müň adamlyk bolsa bulaýam biraz serýoznyrak zat bolýa özüň üçinem şonuň üçinem bot şonýalak informasiýany alýada human handover diýip bir zady bar göni adyma ady geçirip bolýar Çadyr zady. Her hiljek zatlar bar we chatbotlar günümizde gitdikçe köpler ulanylýar. Meselem, banklarda-da köp ulanylýar bular. Bankda zat esasan no gerek zadyň gon chatbota soraýaň. Ondan soň mundan başga-da ýene köp ýerlerde chatbotlar ulanylýar we customer experience-i diýişimiz ýaly hasam ýokary galdyrýar.
Ýa-da gowy ýene bir ýerde no code ýazylmada işi nazarlaryň galýar. Ýa-da
no code ýazylmada işini azaldarym galýar diýjek bolýanym no code. Şu wagt no code ýazyp-da Nokautsyz ýazjak bolsaň, göni eger kelläňde meselem biznesiň pikiri bar bolsa, userden aljak zatlaryňy alyp bilýäň we göni neme etmek işi biraz aňsat bolýar. Sebäbi kodda ýazaňda-da kyn bolanok bilýänler üçin. Ýöne nokaut ýazsaň, o-da aňsat bolýar. Işiňem azaldýar we göni deploý edip bilýäň-de öz çat-botyňy.
Başga aýratyn sorag ýok öýdýän. Eger ýene-de soraglar çyksa, şu ýutubdan description-dan görüp bilersiňiz. Instagram linkden habarlaşyp bilersiňiz Kerim Merdawa bilen. Ýöne eger siziň başga goşmak isleýän zadyňyz bar bolsa, Ýok, diňlärler-ä sag bolsun aýtmak isleýän. Bir zatlarlar düşünendirler diýip umyt edýän. Hasam maşyn learning-a, AI-a, çat-botlara zatlar hasam islegleri, höwesleri höweslenendirler öýdýän. Umyt edýän we sag bolsun aýdasym gelýär boldy. Elbetde sag boluň köp menden köp zat öwrendim ýagny edil şu daýanykly sowa bilemokdym gowy boldy gören ýöndem özümem aryşdyryp görerin gelişdirip ýöndem ýagny gyzykly zada meňzeýär Salam. köp zat edip bolýar eken kod ýagny aýdyşym däl köpleriň höweslenmeginem getirendir diýip umyt edýäs we wagtyňyzy aýrandygyňyz üçin köp sag boluň. Sag boluň. Görüşmek niýeti bilen.